Yo, nɔvi lɔlɔ̃wo medo gbe na ame sia ame va gbe ŋke ƒe ava la dzi. Ŋkɔ nye nye Edem. Ne va mɔ dzi nenye ame ye dze agba, na subscribe. Ne subscribe vɔ la, ekema na ma video kple ame nɔvi. Ekema míanɔ kame. Eh, egbe nu sue ɖe ko me makɔ to mɔ dzi. Ahan, agbe ŋke. Míbe ŋkuwo neʋu, etowo neʋu, ne agbea nevivi eyata mínɔ mɔ dzi va. Ɛhɛ, e menɔ tsatsa le videoa me ale be e meva ke ɖe video ɖe ŋu yi makɔ videoa ƒe link kɔ da ɖe videoa gɔme le yevugbe me, English gbe me. Nye menya ne míakpɔe le fransegbe me o vɔ ne mele sure be ne Eyi ɖe caption teƒe la, woate ŋu ana wò ale yi nàte ŋu atranslate kɔ yi ɖe Fransegbe me hã. Nu vi ɖe ko medi be maƒo nu tso ŋu yi nye míaƒe lãmesesẽ ƒe akpa dzi. Wobe Coronavirus ɖo. Ame sia ame le precaution wɔ. Fifi la yi mele fi la, mía ŋutɔ mina menya be mele quarantine me ye hã. Le nye mɔzɔzɔ me la, meva ke ɖe mía dometɔ yi nye ameyibɔ ɖeka ɖe ŋu, ale be nye kpli mi nɔ nu mi nɔ dze do. Le dze dodoa me la eva na menya be wole amatsie try na ame ɖewoe. Aha, ame ɖewo le didi be yewoa yi for testing abe ale mi le se xoxo. Aha, nu yi me di be mia wɔe nye be mega va yi kɔ ɖokuiwo kɔ na be no va yi try de dzi wɔ o, eya nye gbãtɔ. Evelia, Eh, enyi video yi me kɔ de yiwo link a gɔme ɖe. Enyi eh, swine flu yi wowɔ le eƒe ɖewo me yi wova yi le America. Gbã swine flu a ɖe. Ame tsi wokɔ wɔ test na amewɛwo ɖe. Menye ya wova do na amewɛ o. Enye vɔvɔ gã ɖe na ameyibɔ ɖe sia ɖe alo amegbetɔ ƒomea, vovietɔ mía ameyibɔwo, vevietɔ mía eʋɛ ŋutsu kple eʋɛ nyɔnuwo. Enye vevesese na ame sia ame kple vɔvɔ̃ be ɖewomahĩ ale yio wowɔ le swine flua gɔme ƒe game ɖe, woagawɔ nenema ke le Coronavirus ya me bikɔ massive ya wogbɔ wɔ gbe. Hum. E, naɖe le me dim be maƒo nu tso ŋu viɖe yae nye be, Yellow fever ye mi le dodo le Ghana, le Togo, ne mi be mi azɔ mɔ kura tse, mi me nya ama tsi kae le me o. Abe ale yi me nɔ gblɔ, Ghana dukɔ lab, science lab kae le mia si yi mi kɔ le ama tsiwo do kpɔ haƒe mi le zaza na dume viwoe. Eya nye nya ɖeka. Evelia, ameka ƒe theory ya ne kɔ le

ame ɖe dzi kpɔ va yi ɖe ate ŋu agadzɔ ɖe mía dzi. Edze be mítsɔe ne míkɔ wɔ nusɔsrɔ̃ na agbea ne evivi na mí. Because if you fail to learn your history, you keep on repeating the same mistake again. Ok. E, mi le sese be wo le vaccine di, vaccine di. Ne vaccine va do ɖe, wo ŋutɔ yi ɖe ɖokuiwo me, di na ɖe srɔ̃ le agbea me. Ne nakpɔ be anyo na wo be nahɔe alo mahɔe o. Eya nye nyateƒea. Hum, video yi ƒe link me kɔ le ta da ɖe ɖe America movie ye alo America documentary. Magblɔ be documentary menye movie ye o, documentary ya wònye. Ekpɔe ɖe short film ame magblɔ be 60 minutes ɖe koe. Ame yi wozã kɔ wɔ publication eya nye míaƒe mid, eh, media we, national media kple private media ɖe we. Yi wozã míaƒe celebrity we. Menye nusianue nye dumevi, menye nusianu celebrity endorse eya nye nyuie o. Nyateƒe ɖeka ye mana wɔ ase le agbe ŋkeƒe ya va la dzi. Menye nusianu yi eh, celebrity wo wo endorse eya nye nyuie o. Excuse me to say abe ale wo le wɔ le politics ƒe game. Akpɔ celebrity ɖewo woanɔ NPP me, the next morning woanɔ NDC me. de ne se wa na wa wa nɔ PPP me eya gblɔ me le na wɛ ega diwo le edga dɔ wɔwo le they are not checking the content and the viability of what the nation want or the citizen want ega ye wa xɔ ɖe kotoku me ya ƒe dɔ wɔwo le eya ta ma na ewu eve vi eve ŋutsu na se be Anyo be nàva yi kpɔ video ya ne nàsee na ɖokuiwò ne womesee wò vi tɔ ƒe vi na o. Na be viwò yi se yevu gbeɖe ne wòase Amerika ƒe gbee. Wòade egɔme na wò ne nya yi tututu medi be magblɔ nye mate ŋu ade egɔme tsitotsito na wò o. Ne èkpɔ side effect yi le amatsie ŋu ɖe, eyi wo be wo endorse Doctor Mumbisho le Kenya. Ewɔ video tsɔ nu ebe eeee side effect yiwo le amatsiwo be wokpɔe yi nye 95 percent kple etɔwo ɖe menye nu vie o. Ta mía ame yiwo mí le gbe dzi mí gbɔ va aƒe. Nyateƒe wònye mía gbɔ va aƒe. Edze be mía nɔ agbe ne mía kpɔ ale mía tsi le agbea me. Depopulation. yi mi le sese mi le sese me xɔse be ya ƒe plan ko ame sia ame kɔ da ɖe ŋgɔgbe yi mi me nya le wo bɔ yi gbe o mia ƒe dedie nɔnɔ ya ta me nɔ mɔ dzi va me be ne du nu vɔ di ƒo ɖe ne kpɔ ko ku me nu ne ne ne ne ko nu evi enyo enyo enyo pa ne kpɔ shata wa le ne dui stone boy ne dui sakɔ die ne ga dui kɔ kpe sagasi te kple tɔwe Vɔ ne ŋwɔ ke ɖe, dze agbagba nàdi game ne nàsrɔ̃ naɖe na wò agbea. Na agbea nevivi. Ne nàkpɔ be leke nàwɔ woaƒe agbea avivi na wò. Mebe nuɖuɖu ƒe akpadzi mi nɔ gblɔ gake mele amewo mekɔ le mekɔ mele vevienyenye kpɔ le eme o. Nu yi wole wɔwɔ kpli mí ɖe menye nu vie o. Nu yi wole wɔwɔ kpli mí ɖe menye nu vie o. Mebe tsi gbalogbalo wò ya va yi tsɛki le YouTube dzi. Dɔkumentri vovovowo wodo yi wɔe be ameyibɔ nyigba dewo le Amerika gbe dzi ɖe womele vidzi o. Yi wɔe be ame ɖewo le hade tsi gbalogbalo etsi wɔta trit tritmɛnt sɛnta yi wole tsi trit na wo ɖe. Ame do area ɖewo me le ɖe dɔléle ɖe tɔgbi le area me yi wɔe be amewo dze na dɔ. Va yi kpɔ documentary, America documentary na kɔ srɔ nu ya ta me nɔ ba bia se be eŋɛ me Ghana me Togo Benin ame kae le mía ƒe citrate ame kae le mía ƒe nuɖuɖu dzi kpɔ na mi. Mi di be agbea ne vivi. Enu yi ta me va mɔ dzi egbe nye be nɔvi va yi kɔ video yi le link egɔme ne na srɔ na ɖe le fima na se.

be nukɔ do kpɔ. Ne enyo la, anɔ agbe, ne menyo o la, hã wòaku. Mi medi be míaku fifia o. Mídi be míanɔ agbe ne míakpɔ ale míatsi le agbea me. Nɔvi lɔlɔ̃woe, mebia da gbe na wò eme be ne èva mɔ dzi dze agbagba ne nàsɔscribe. Ne èsɔscribe vɔ la, ke mana ma video kple ame nɔvi. Ele veve ɖe gamame ɖe mía ƒete míatsi, míanɔ nu srɔ̃, míanɔ kame nɔvi lɔlɔ̃e.